नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला मे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और आइ अपने सब संयुक्ताक्षरक अभ्यास मे यवर्ग मे मूर्धन्य स के संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब तालव्य स के अभ्यास क चुकल छी आगा दंत स के अभ्यास करब तो सर्वप्रथम आई देखियो मूर्धन्य स स बनल किछ मुख्य मुख्य संयुक्ताक्षर तो जेना स्क्रीन पर देख रहल छिए मूर्धन्य स के संगे जे संयुक्ताक्षर बने छै ताहिमे ओकर रूप परिवर्तन भऽ जाइ छै नीचा के दूटा जे संयुक्ताक्षर है ताहिमे ओकर मूल रूप बनल छै बाकी में ओकर रूप चेंज छै तऽ आउ एक एकटा संयुक्ताक्षर पर जे छै से विस्तार से चर्चा करै छी तऽ सर्वप्रथम देखियौ जे मूर्धन्य श केना लिखे छी अपने सब तो बहुत आसान है देवनागरी में अपने सब जे मूर्धन्य श ई प जकाँ रूप हो तरीका से अपने सब देवनागरी में मूर्धन्य श लिखे छे

एना लिखल जेतै जे जे तरीका स आओर क के बनेलहुँ तहिना ई स ट के संयुक्ताक्षर भऽ गेल बहुत आसान छै तहिना देखियौ स आओर ट के संयुक्ताक्षर एना के बनाउ आकृति एना के त्रिभुज जकाँ बनबैत आ इहे के आकृति एना के घुमबैत ई च जकाँ बनबैत च बना लिअ आइ कात डाँड़ि दऽ दियौ दहिना कात ई भऽ गेलै मूर्धनि स आओर ट के संयुक्ताक्षर

बनल किछु संयुक्ताक्षर सब जे छै अपने सब ई तरीका से एना के तीन जका बना देलिए आ ऊपर में डैर द देलिए ठीक तो ई भ गेल श अण के अण वाला न के संयुक्ताक्षर श क श ट और स ठ एहि पर आधारित दहिना कात की शब्द सब छै एकर अभ्यास अहाँ करे अहाँ के करे के अछि आब देखियो मूर्धन्य श और प के संयुक्ताक्षर तो ठीक जेना क के संगे के लिए जे एतऽ तक एना के आकृति बनेलहुँ आ फेर जे छै एना के ई प के लेल आकृति बनेलहुँ एना के आ एहिमे टच करैत ई कऽ देलियै आ दहिना कात डाँड़ि दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेलै श आओर प के संयुक्ताक्षर तहिना श आओर म के सेहो ठीक एहिना ई आकृति बनतै आ इएहमे एना के ई एक बेर पुनः देख लियौ एकरा फेरसँ ई एना के बनेलियै ई आकृति तऽ हेतै कॉमन आ इएहमे एकरा आगाँ करू एकरा म मे एना के ई टच करैत म लिख दियौ ई भऽ गेलै आ डैह दऽ दियौ ऊपरमे ई भऽ गेलै श आ म के संयुक्ताक्षर तै ने श आ य के संयुक्ताक्षर ताहिमे एकर रूप चेंज नहि होइ छै ई जेना अपने सब स लिखै छियै मूर्धनि स तहिना लिखबै एहिमे जे य वाला आकृति एना के जुड़ै छै से जोड़ि देबै ठीक तहिना मूर्धन्य श और व के संयुक्ताक्षर देखियो इहो बहुत आसान छै ई एना के बना लिअ एहियोमे के रूप चेंज नहि होइ छै आ एहिमे एना के नीचा में त्रिभुज जकाँ ई जोड़ि दियौ आ नीचा बिंदी दऽ दियौ तऽ जाहिमे संयुक्ताक्षर व होइ छै ताहिमे ई व वाला आकृति जुड़े छै नीचा बिंदी लगे छै तऽ अहाँके बहुत हद तक संयुक्ताक्षर के एक एक बारीकी के जे छै समझ में आबि गेल हैत क्योंकि दू अक्षर के बनल संयुक्ताक्षर के अपने सब आब अंतिम चरण में छी यह वर्ग में अपने सब ताला विषय और मूर्धन्य स के अभ्यास कऽ चुकलहुँ काल्हि जे छै से दन्त स के अभ्यास करब आगाँ ह के अभ्यास करब अक्षर त्र ज्ञा तीनू चूँकि अपने में संयुक्ताक्षर छै तऽ एकर अभ्यास जे छै से आगाँ तीन और चारि वर्ण में देखबै आ एखन तक जे बना बतायल गेल अछि संयुक्ताक्षर तकरा बढ़िआँसँ अभ्यास करू ओकर आधारित शब्द सबके सेहो अभ्यास करू जय मिथिला